makadiko hama neshamwari komanda ana tinokwasai muzita ramambo jesu ndadzoka zvekare tichitaura nezveupenyu zvinowanikwa muupenyu zvirwere kurwarirwa nemwana nemubereki nemudzimai kana nemurume kana neshamwari vavakidzani zvirwere zvakakomberedza munhu asi shoko rinoti kudii nenyaya yechirwere ndozvachatarisa zuva ranhasi mubvunzo zvirwere zvakabva kupiko adamu paakanga ari mugadheni naeva Vairwara here vana ava? Imi munozvizivawo kana neniwo kuti kwete. Chirwere chakapinda nekuda kwechivi. Asi Mambo Jesu, patakapuwa Mambo Jesu, takapuwa kukwaniswa kwose, kuporeswa kwose. Saka iwe wotoziva kuti hausisiri pasi pekutukwa. wakadzikinurwa namambo jesu ndokunge wakatenda kuna mambo jesu kana usati watenda kuna mambo jesu tine vhidhiyo iyo yekuti ugone kutendeuka uchiita prayer wobva wapinda mukudzikinurwa zvekare asi pane chimwe chinhu chinoitika ndechekuti muvengi anoziva kuti vatendi vakatenda kuna jesu vamwe havasi kuziva kuti chirwere handi chavo kuti vakadzikinurwa Ndiregerereiwo ndege yobhururuka iyo. Saka chirwere hachizi chedu. Chikauya muvengi apinda mumba uyu. inyoka yapinda mumba chii chinonzi chirwere chirwere chinhu chinoita kuti muviri wako usanzwe zvakanaka usagadzikane zvakanaka kana kuti chinhu chakapinda mumiri mako icho chisina kutenderwa nedenga chausina kusikwa unacho patakasikwa isusu mwari vakati vakafara nesu vakati perfect asi muvengi ndiye anopinza zvirwere zvimwe anozvipinza uri mudumbu ramai vako Saka musazoti ko mwana akaberekwa ane zvakati handi ndozvaakapuwa here kwete handi Jehovha nyama yedu iyi ndosaka tichiti akafanana namai vake akafanana nababa zvinobva muropa rekwaamai nekwababa saka kune zvimwe zvirwere zviri muropa zvemadzinza zvemarudzi tinofanira kudzikinurwa kubva kwazviri zvekare kuburikidza nezita rajesu kune zvimwe zvirwere zvinopinda pamusoro pezvinhu zvatinodya saka taakuda kuchizoona kuti tiri kudya zvakanaka here kune zvimwe zvirwere zvinopinda maererano nemagariro edu lifestyle kune zvimwe zvirwere zvinopinda nekwatinogara kugara mhepo yatinenge tichifema kune zvimwe zvirwere zvinopinda nekusaziva kana nekupanana saka kune nzira dzakawanda asi ari muridzi wazvo ndisatani ndiye muridzi wazvo. Asi chirwere chese chinopinda mumunhu handi madhimoni. Saka musazoti pese pese pane dhimoni pane dhimoni kwete. Zvimwe zvine madhimoni mamwe anenge asiri madhimoni. Nekuti kana uchidya Gisa zvakanyanya usingawani exercise muviri wako wobva waita se wakura ukaramba wakadaro zvingangodaro kuti ungangozoita blood pressure high blood pressure iya pamwezve nediabetes iya asi unogona kunyengerwa nasatani nekukuti ah, unogona unodya chero chaunoda pamwe nekusaziva pamwe unogona kuva wakatodzwa nadokta kuti usadye zvakati zvakati iwe wobva wati a ah, zvemadokta vanongotaura saka zvimwe tinozviunzira tega asi uri mweya uya we watinoti werebellion or mweya wekusateerera Mweya wacho wakabva kupi? Kumuvengi. Ndosaka tiri kuti zvese zvakabatana nemuvengi. Saka tisagamuchira. Vamwe vanoti, ah, inguva yeflu. Musagamuchira, kunyange kana iri flu, handi yenyu. vamwe vanoti maperiod pains handiti ndezvemunhu wese here kwete handi zvemunhu wese musazvigamuchira haa musoro ndinongoita zvangu pamwe kamwe chete pagore musagamuchira handi wenyu saka vatendi pane zvimwe zvatiri kugamuchira tichingo ita kunge ndo mugove wedu asi unenge usiri mugove wedu mambo jesu munoziva kuti vakaenda pamuchinjikwa vakatambura vakatifira vakabhadhara mutongo weupenyu hwavo munoziva kuti hazvivafadzi zvachose kuona vana vavo vachitambudzika vachirwara kana zuva hwani zvaro nekuti ivo vakabhadhara kubhadhara mutongo iwoyo weupenyu hwavo hwese kuti isusu tiwane rugare mufaro mazuva ose eupenyu hwedu pano pasi imimiwo semubereki mungazvionawo sei kuti moendesa mwana wenyu kuboarding momupa mari mari iripo mampa mari kuti chikafu uchitengawo zvaunenge uchida maball points zvese zvinodiwa mompa mari pocket money asi mozoona headmaster kana principal vakutumidzira message kuti mwana haasi kumboita homework haana mabhuku haana ma ball points nemapenzura mobvunza mwana ko chii ati a ah, ndanga ndichingochengetedza marii handina kuziva kuti ndozvamaida kuti ndizoshandisa ndaifunga kuti pamwe makange mangoti ndingazotengawo zvimwe zvinhu handina kuziva kuti maball points ndogona kutenga pamari iyi hamunzwe kufara nenyaya iyoyo kuti mwana osaririra muchikoro mari anayo yamakamupa makange mamutsanangurira iye atokanganwa zvake kana kuti makange mamunyorera pasi tongoti makamunyorera pasi tichida kufananidza nebhaibheri makamunyorera pasi zvese kuti mari iyi woshandisa zvakati zvakati zvakati zvakati apa makanga makatonyora kuti maball points zvese iye haana kuvhura bepa riya pamakanyora zvese kuti averenge akafunga kuti mari iyi ndeyebhazi kana chikoro chavharwa sevatendi vari kufunga kuti ini ndichazonyatsoita zviri right kuchurch pachauya mambo jesu vachinditora hama yangu wakakwaniswa waka, waka kare bhaibheri rinoti kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga muna matthew chapter 6 so. kuda kwavo kwakaita sei ikoko kwekuti iwe neni tive takapo Ora. Panyika sezvo zvinoitwa kudenga, hongu. Kudenga kwakambomira seku. Hakuna hurwere hama yangu, saka vari kutiwo nepano panyika. Iwe ndiwo chatotaura munamato wekuti baba kuda kwenyu ngakuitwe muupenyu hwangu panyaya dzekupora. saka ndichaverenga rega nditange ndaverenga ndaverenga nechishona muna james chapter 5 mubhaibheri mune mapassages akawanda ndima dzakawanda pamusoro pekuporeswa upanga pane rwe urwere munhu woporeswa mukatarisa mambo jesu ministry yavo kwese kwavaienda hapana kana chirwere one chavakakundikana nacho uye bhaibheri rinotitaura muna matthew 19 vese 26 kuti nevanhu zvinhu zvinokundikana asi namwari baba hapana chinokundikana saka kana ndichiti urwere hama yangu ndiri kutaura cancer ndiri kutaura kidney problems ndiri kutaura uh, brain problems ndiri kutaura zvemwoyo mabhonzo ropa chero funga chero chipi zvacho kunyange chiri chihombe kana chiri chidiki shoko ramwari hari kundikani munhu ndiye anokundikana saka ndiri pajames chapter 5 hanzizvo kune mumwe wenyu anotambudzika here ngaanyengetere kune mumwe anofara here ngaaimbe dzimbo dzokurumbidza kune mumwe wenyu anorwara here ngaadane vakuru vekereke kuti vamunyengetere uye vagomuzodza mafuta muzita raishe muzita raishe jesu zvinokosha kuziva kuti uri kunamata musarani nekuti vanhu vanoti ndiri kuita prayer asi prayer uri kuita muzita rani saka ndakuenda pavhesi 15 manje uye munyengetero unoitwa mukutenda uchaita kuti munhu anorwara apore munyengetero uchaitwa mukutenda uchaita kuti munhu anorwara apore saka taakona nyaya yefaith yabuda apa na kana akatadza acharegererwa Oh, nda, ndajamba panapa. Mirai ndiverenge zvekare. Uye munyengetero unoitwa mukutenda uchaita kuti munhu anorwara apore. Ishe achamumutsa. Kana akatadza acharegererwa. Haleluya. Tinotenda Mambo Jesu. Ishe anomutsa ndiani? Ndi Ishe, ndi Mambo Jesu. Regai ndiende pana Isaiah 53. Isaiah 53 inokosha. ndopatinoudzwa zvakaitwa namambo jesu pamuchinjikwa pana isaiah 53 ndiri kuda kuverenga nechirungu ndichitanga pavhesi ya3 he was despised and rejected of man a man of sorrows and acquainted with grief and we hid as it were our faces from him he was despised and we did not esteem him surely he has borne our grief and carried our sorrows

Nemavanga amambo Jesu ndakaporeswa. Hazvinzi uchazoporeswa. Kwete. Wakatoporeswa kare. Pane imwe nyaya iri pana Mabasa chapter 3, Acts chapter 3. Moiverengawo. muchitanga pavhesi ya 10 muchimira pavhesi ya 16 ndipeter najohn peter najohani mutemberi vari kuenda kutemberi vosangana nemunhu ari kukumbira mari ndibatsirewo ndibatsirewo ndibatsirewo voti silver negold hatina asi chatinacho ichi chatinokupa nezita rajesu simuka ufambe saka vanhu vakashamisika nezvakaitika vakutaura manje vakomana ava vonzizvo nechirungu ichi and in, in his name by faith in his name zvaitwa muzita rajesu nekutenda muzita raiye jesu has made this man strong whom you see and know and faith which comes through him has given him perfect health in your presence haleluya mwari haazi mutsauri wevanhu ndozvinotaura bhaibheri mwari haazi mutsauri wevanhu iwe neni tese takatoporeswa kare Asi nyaya inoitika ndeiyi, Satani anoziva kuti vanhu havasi kuverenga shoko. Ini ndinoramba ndichingoti ngatipindei mushoko hama dzangu. Haungazivi zvawakaitirwa naMambo Jesu. Haungazivi zvawakagadzirirwa. Haungazive zvaunazvo nhaka yako iwe usingapinde mushoko. Shoko iri rinokosha. Gara mushoko. Hurwere handi hwako. Saka inoyi part one yatoda kuti tingoziva kuti Bible rinoti kudini pamusoro penyaya yekuporeswa. Tinoporeswa, or tinogamuchira kuporeswa muzita raMambo Jesu. Muvengi mumwe chete Satan. Muporesi mumwe chete Mambo Jesu. Hakuna rimwe zita pasi rekudenga ringaunza kuponeswa nekuporeswa muupenyu hwako. Saka ndichadzoka zvekare ndiri papart 2 tichitaura nenyaya yekuti unogamuchira sei kuponeswa kuporeswa kwepanyama nekuti kupa mweya wakatotendeuka kare wakatenda kumuna mambo jesu saka ngatisanganei papart 2 musazokanganwa kutarisa vhidhiyo yepart 2 muzita ramambo jesu